Hello hello ka rawn kir leh ta hei vawiini chu hei sin sa a hmuh ang hianin thosi len te bedsheet te ka thlak a hei khum te ka inti fel ve dawn a ni hi kan khum hi maw a mattress hi heti zawng hian ka dah daih ni chu maw chuanin hei a mawng lamah hianin heti hianin puan dang te ka phah a ih-- khum han dawh zawm teh duah ai kha chuanin a ti lang a zia ve deuh ni chu maw hei ti hianin puan te hi hian ka phah vel ta a chu chu tifai kha ngai tawh sia vawiin chu ka in han in sin sang nge ka tia min lo thlir sak ve leh theu dawn nia. chhungkawt angah pawh khum dawhzawm hi in awm deuh fur ang a nga ti nge in dawhzawm mai lo te pawh in lo ti mai thei mahse hei kan pa hianin dawhzawm hi duh tlat lo a khawi laia chutang tha lo nge ni va hriat ni dawhzawm chu a tluang lo ve ti deuh tlat a mattress hi a vang zawng hian ka dah hlauh a maw a mattress hi a cool vek zel a chuvangin dap khanin ka do a nih chu maw lehlam lehlam sawtah kil lamah pawh dap hi a sei avangin rawn lawr vek hianin ka dah a pali nga vel hetah khum hi mawng thleng ka dah a. tichuan thosi len han bilh te mattress han kawl tur te kha a veng ve ani chu maw kum han nawh han dawh zawm ai kha chuanin felfaiin bakah thosi len han zar te pawh khanin a nuam bik a nih chu ka fapa te hi a thawh lai hi chuanin engmah hi tih hi sawt thlawt lo vangin a mut thil hun hi ka chang thin a mahse hei tun tum chu a mutna tura ber kha tifai ka duh vangin a rang a rang in zing karah khanin ka ti deuh sawk sawk a thosi len kha a rohman ngei ngei kha ka duh vangin duh aiin.

Room ka tih fel tawp lampang khanin helamah hian ka awm tir a hei rawn chet pharh sarh leh nasa zia hi hei hei hei dawhkan te thutthleng te ni lo a awm vek khua mahse chu vatin inbual mai rawh a. Two hours later. Khatia thingpui te kan han in zawh khanin a kut tin te kha kan hleh sak a. Cartoon a en pah hian ni dangah chuanin ka cut sak mai zel ta, buaina a awm ngai lo a mahse vawiin ka chu video shoot nan khan ka phone ka hman daih avangin a tah ve hrep kha. Tikhan kan han inbualfai a, hei duh aiin ka mut lai ka tih kha vawiin chu a muhil hmar riau a, rei pawh beih hma khanin a mut thilh nghal avangin kei pawh hahdamna hun ka insiam a, ka mu ve deng deng teh ang vawiin chu ka han ti a, ka han muhil hlak ka nih kha. Han mut meuh kha chuanin duhai khan ka lo mu rei deuh a, dar li dar nga kha an rawn ni a, tlai ih rawngbâwl kha a lo hun leh a, mahse i rawngbâwl hma tak takin lukham case hi ka han. thun lawk ka nge ka ti a, kan han ti leh sawk sawk a chuanin tlai lam erawng kha kan han bawl a tikhanin tlai lam hi chu a ti naw naw a theih a erawng bawl zawha khanin nau chaw pek ka chaw ei khania chaw ei khamah chuan kan mu kha a ni leh mai ta kan ni khat hun hman hi kan hnathawh tam leh tam loh a zir hi a ni mai a han inbualfai a han in suk a han intih fel fai ni hi chuanin ni hi a rei lo thei lawt lawt a ni hi a min daih lo thin a mahse han awm ding ding a hman deuha an awm hi chuanin ni hi a rei duh lut. tuk a maw tiang vel mai mai chu ni khawvel hi ka channel in lo thlir a ka lawm em em a mi lo support zel turin ka rawn ngen tak meuh meuh chu a video dangah kan inhmu leh teuh dawn nia bye u.